Risk aýdýar. Meň sesimi tanalýar. Hawa. Onda-da diýýär, şul işi Şatlyk etdi diýýär. Meň sesimi alyp, sesimi anyklap, kimdigimi bilip, hawa, ilçihana şular ýala ki meni tutdurdy Şatlyk diýýär. Risk şeý diýýärmi? Hawa, Risk ine otyr şu wagt şu taýda. Indi her kimiň hem öz düşünjesi bar, men öz düşünjämi aýdyp beraýyn. Gaty görme, meselem bu diýýe, diýýe diýlen bir söz bar. Ýörite bizde bir bagşy bar, Parahat Pürje diýip. Şolam bir aýdym çykardy, diýýe, diýýe, diýýe diý diýip bar-a. Edil şoňka şo Sutnama bolmasa şol aýdym bolup durýa-da, diýýe, diýýe diý bolýa-da. Sutnamasy bilen görkezsin diýer-ä şoňka ýaly. Şatlyk, senden şo wideo meselesini sorajak. Bravo. Şo wideo ýalam köp adam sorady şo wideony şo Şatlyk näme üçin şol wideony aýyrdy diýip. Şo wideoda näme bolup geçýä şony bir sen düşünirsene näme biz görüp ýetişmedik şo wideony. Eger bolýa diýip kanagat bildirseňiz men size hemme görnüşini dälde ýöne Çen çaky bilen takmynan dik gürrüň berjek. Ýöne nesipmese ýakyn günde men şo wideo boýunça içindäki bolan wakany, daşyndaky bolan wakany, näme bolanyny, näme nebedenini hemmesini size çen çakym bilen aýdaýyn. Allamyrat Rahym, Esko, onsoň ýaňky Nurmuhammet, gapdan diýenem bir gyz bar. Şolar bolup bir kafe barýarlar iýip-içmäge. Eşit, ne, men çeý içýän bilen aýdyldy. Ýok, kiçi hausda şo ýerde bir kafeň özüne barýalar. Türkleň kafesi. Türkleň kafesi. Türk, türkmen tapaýyl, şo türkmen bir gyz işleýär. Ondan şo ýerde içýärler, ofisiantka gyz, türkmen gyz diýýär. Eşit, indi, men häzir aýdaryn, hiç kim ynanmaz, ýöne men sudnamada, nesip bolsa görkezjek şuny. Allah ýalbarsyn ýöne men maňa berlen sudnama men onam ýüz prosent garantiýa diýjekgäl. Men eşden zadymy aýdaýyn, şeýleräk diýeýin doly we dogry düşünseňiz diýende karoç şo ýerde içýärler içenden soň zat edensoň ýaňky Allamyrat

Uly nokdara gepiň tümlegi şeýleräk bir ba diýen ýalyk etdiler. Ýöne oň ýalyk etmejegini men ýüz prosent diýemok. Ýöne indi. Men ýüz prosent diýen. Allamyradyň şony etmejegine men ýüz prosent diýen. Ýöne Allamyradyň ýandakylaryny bilemok. Ýöne Allamyrat etmeli soraýan zady. Umuman barmy diýdim, bar diýdi. Bopdur onda bar bolsa gaýrat et onda öwret diýdim. Bolýa diýdi öwredýän diýdi. Entek kafeň içindäki DJ galamok, ýöne diňe kafeň daşyndaky DJ bar. Ýa meni aldady, ýa meni oýnady, men onam bilemok. Şatlyk, ýene bir zat sorajak Hütäýne. Seň ýadyňa düşýän bolsa şol birinji awgustdaky Istanbuldaky waka bilen baglanyşykly şolaň ýalan sözleýäni barada Sadyk Karwany gürletdiň, Sadyk Karwo şolaň ýalanyny subut etdi zat diýip, Sadyk Kargony gürledip, sen Sadyk Kargony sahna çykardyň. Sadyk Kargo-da häzir olar bilen bile aktiwist bolup ýör. Muňa nähili düşünmeli? Ýa, belki bärde başga bir zat bolup ýörendir. Nähili başga näme bolup biler? Meselem, meň-ä fantaziýam ýetenok, düşünenok şoňa. Dogrymy aýt. Ejerem onda Ejerem daýa çyşygyny içmän aýtmaýyn diýmäýin. Ýalan sözlemäýin. Ýalan sözlemäne we özüme toslama tapmana bir hilek görýän dagy. Ýok. Ana şatlyk ýaly ýalan sözledi. Şatlyga sorag berjek diýýä. Ber, ber. Ber şoň üçin şatlyk usta aýda ber. Näme aýdym ýadyma düşýä gara gara diýip näme gaşyň gara dälmi diýip hemme ýeriň gap gara diýip. Gaşyň gara dälmi diýip garaja oglanyň aýdymy. Gelin jaba. A, käbäň örtügi gara dälmi, näme üçin maňa gara diýýäň? Şatlygam gara, diýip. Iwan Groznyý diýen tomaşaçymyz Allamyrat ol waka bolmazdan iki ýa-da üç gün öň efirde çykyş etdä Çehiýadan diýýär. Onda taýak iýen kim onda? Bugay negidir da. Ýa bugay negi diýýä. Ýa babasy bardyr hem bilemok klony bardyr может. A gelip nemesede çykyş et. Allam razy näden berileda neme diýip ýagny Nurmuhammediň türkmençilik ýutub kanalynda bardyr görseňiz şol ýerde. A oturşmada şo ýerde ara içip otyrdylamy näme men bir zat gerden sesä çykýady şo ýerde ol aýdyp arany içemizok diýip bara. Çigit çigit diýýäler. Aý bilemok garaz näme edýänlerini şo ýerde ýazan aý bizem aga alyşmadyk diýip ýöne şo Nurmuhammada aýdan bolmalylar şo Nurmuhammat aýagyny nemede ýokaryk edip depip urup başlada şo ýerde. Nirde? Şol wideoda üns beremozaň soňunda. Şo uruşýan Nurymy? Hawa waý diýibem goýberýän neme Allamyrat. Waý edip beýlede Allamyradyň syrtyna bir berdiler-de, remenine iki ýüzege degdi-ä remeniň, demir degdimikä diýen-de, goýberdi. Nemäň näme diýýäň sen, ynha biz şol jemgyýetiň ofisinden daşaryk çykdyk, ol ýene çykan badymyza ähtiýalanlyk bilen, duýdansyzlykda gelip bizi urdular zat diýip, ol biriniň döwlen ýüzüni, Hasa bilen Tarlanyny görkezýärler. Nuryň sumkasyny alypdyrlar, çep eline zyýan beripdirler. Telefonyny zadyny alypdyrlar. Oňa näme diýeň? Indi serediň, men şeýleräk bir jogap berýän. Orslarda bir zat bar, waspaleniýe hitrosti diýýär. Şoň manysyna düşünseň, waspaleniýe hitrosti. Naprimer, Ine, Azat Isakow bir gezek aýtdy, Eý, bir zat etjek bolup, özüni urduraram, ýene näme ederem, näme ederem. Atlaýaram, çaklatdyrýaram, şeýle syýasy watalga statusa salmak üçin diýen. Onuň-a bir aýdan sözüniň jany bar, bir gapdaldan. Ýöne men şo güni TikTokda çykyş etdim, göni efirde. Men şonda aýdypdym, olar entek wideo zat hiç zat goýmadylar. Ine görersiňiz adamlar diýdim. Şular diýdim bir zady ýitdi diýip bahana taparlar diýdim. Bir zady ýitdi, ýeňe gämetdi, gapjygyny ogryn etmseä näme üçin aňyrdan gelýän pul finans gidýä şoň üçin. Töleýändir tölemä diýjek däl belkem bilemokmyş ýa. Sen çagyryp bilýän çagyraýynmy şolara ýaly edip. Menimi ýa men çagyryn ikimiz de. Seminara çagyraýyn seni. Ýa Tomy Jerry. Nemesi bloggeri ýutuberi diýip. Gyr pyçak bolarys ikimiz bolmasada. Näme üçin.

Näme sebäpden meni ýygdylar? Haýsy konda? Näme sebäpden meni nirden tanadylar? Meni sesinden tanadylar. Tanadylar näme? Owazyňdan binakar, owazyň samsyklyk etdiň, owazyň samsyk hereket etdiň. Näçe gezegem men näçe ýygdylar? Sen oňa owazyň binakar. Bir mut diňle, owazyň binakar. Her bir edýän işiňe, her bir edýän hereketiňe, každy çylaýek. Sandažyň beside sudýamy buýt diýer, şoňki ýalyk her bir adam öz-özüne özi jogap berip, özi kesgitlemeli o zady. Sen başda eken şony boýnuňa goýduňmy, boýnuňa goýandan soň sen özüňe nap bil. Sen indi süýji süýji iýersen ajy-ajy gägirmesi bar diýenem bir zat bar, ters düşünme bolýar-a. Indi Indi men saňa şeýdip aýtjak. Şondan-da. Hawa. Şu Aşgabatda senden başga bloger ýok burada. Türkmenistanda. Türkmenistanda mi? Sen maňa çykyp ýörler adam görmedim sen eken çykyp ýörler. Ýa Türkmenistan içinde ýok ýöne daşary ýurtda bar tüweleme ana ýetginjek ýigidimiz bara. Kim? O maksat Türkiýe ne diýip ýetginjek tüweleme malades aýak aldyna daş edip otyr şu öňe gidip otyr. Berekella. A unuň nämesini göni? Bolýa, uny ýapaly. Uny geçeli. Näme sebäpden? Ýok, ýa başga-da bar Türkmenistandan çykyş edýän ýene ýüzüň görkezýär. Men sorag, sorag beripdim. Men seni sorag edýär tutdular konsulsa. Başga şäherden Ankara göterdiler konsulsoýa.

Çagyrdylarmy bir seni diýýär. Hiç çagyrdy, bir gezegem bolsa çagyrdylarmy diýip soraýar. Menimi? Hawa. Ýalan sözlemäýin ýöne doly we dogry düşüniň. Ýok, çagyrmandylar. Kim näme pikir etse şeýtdi. Ol Maňa seret, çatlak saat, aňyr üç bol saat. Üç on boldy. Üç däl-de on minut geçdi. Alla şatlyk seret. Aýka han diýip biri senden bir zat soraýar. Okabilýäňmi? Awa sen halkyň tarapyndamy ýa-da näme nämäň tarapyndamy diýýär. Indi şu berýän soragyň manysyny ýok şu berýän soragyň manysyny özi düşünýärmika? Näme diýer-ä öňem kiçijik bäş ýaşyndaky çaga diýer sen diýer ejeň gowy görýäňmi kakaň gowy görýäňmi diýer. Ana haýsy tarap ylgajygyny bilmeýär-dä çaga. Şoňa gönderdiler-le meni. Sen ejeň gowaram, kakaň gowaram. A? Men ejem kakam gowy görýän. Ejem kakamam gowy görýän. Ýa bilen biz medeniýeti gurnup bilmeýäs. Medeniýeti biz özümize bermeli. Özümiz oňarmaly. Biz özümiz medeniýetli bolmasak, gapdaldan görýän adamlar hem medeniýetsiz bolýar. Ine ýutupda, internetde Tiktokda her kim bonussyz wideolar goýýar. Näme üçin şo wideolar barada çykyş edeňizok? Ýekeje wideoňyz çykyş edip bilýäňizmi şo barada? Bonussyz samsyk samsyk wideo imini türkmen oglanlar, türkmen gyzlar goýýar. Näme üçin şo barada siz aýdyp geçeňizok? Baýhan, men saňa-da diýen dagy, näme üçin şo zatlar barada siz aýdaňyzok? Gaty görmeseňiz düşünme. Boldy bu söz wideolar. Aý ýarym ýalaňaç tans oýnaýarlar, ýarym ýa ana şon ýaly wideolar çykyş edýärler, ýaşlara mekdepdäki okaýan okuwçylara görýärde şony öwrenýär. Men göremok şo wideolary nirden goşýar. Bilýän sen gören dälsiň sen tik toga gir ýa ýutuba ýaz türkmen prikol diýip ýa türkmen bir zat diýip ýaz şonda bolgusyz zatlar çykýar ýa bir şo zadyň öňüni alyň men aýdyp otyryn siz näme şo halkyň tarapyny aladasyny edýän bolsaň ýaş gelejekki nesillerimiziňem aladasyny ediňdä. Ýaş çagalarymyzyň garasyny nädiňda? Ýa sen menem bir zat bar Muhammet düýeçi diýip bar-a Muhammet düýeçi diýip. E goýsana şo eşekçini. Halkyň sesi şol seň ýaşok doslaňam goýdy şo dostuň Merdanam goýdy şony. Meň dostum ýok. Şo sen seň dostuň diýýä saňa şo. Ýok o nelede meni näme keçe kelle bara adyny tapyň Akgulsapar tipow meň kuratorym myşyna. Şeý diýdiler-ä. Sen oň nireliligini bileňok, o nähili seň kuratoryň bolýa? Şo-da ol, özem ýa filime gürlýär, kim şo, Olga Çaryýewna şeý diýýär, Akgulsapar Şatlyk Şyhyýewiň kuratory diýýär. O. Şatlyk sen näme topýaň dä? Tik tok diýen zadýeň, men tik togy kullanamok, ulanamok, zadýamok, ony ýutubda prikolatdan gören gyzlar gören zadýan. Haýsy ýurtda, Türkiýede dämi? Hawa. Türkiýede bolsaň Türkiýede näçe sany gyzlar bar samsyk hereket edip ýör men hemme gyzlara diýemok ýa näçe sany oglanlar bar samsyk hereket edip ýör narkotik bilen jelepçilik bilen eýle beýle haramçylyk işler bilen şo zatlaň öňüni alda sen onda ilki sen Türkiýäň içinde sen özüň şo halk üçin halk diýip ylgaýandasyň neme diýip ylgaýandasyň biderek gürlemani menem başarýan bir papugaýam başarýa. Ýöne bir iş etmäni hemme hemme kim başarmaýar. Indi sen Türkiýede we sportuňa serçme at ýene maňa samsyk sorag berýäň. Sutnamaň barmy? Sutnamam bar. Iki gyz çaga gije gijäm isjäm. Ýöne haýsy gyz çagyrtdy bala görke dönme. Kime jaň atypdyr konsullyk? Haýsy gyza jaň atypdyr? Üç aý diýen soň. Ýalan söyleme beýdip. Sen tarapyny çalap otur, ýalan sözleme hiç haçan. Muny dokaz et bilýän, muny dokaz et bilýän. Dokazat et bilýän, dokazat et, görkez subutnamaň bilen. Berk subutnamaňy getir, Şatlygam gelsin. Awa, gerek bolsa konsulluga-da jaň edeli. Owagam aýdar. Alty ýyl mundan öň maska dakylýadymy, ol wideoda bir ýaşuly maskaly durady ýa. Şo polisiýa işgäri bilen baglanyşykly. Elden maskasyny üns berenok ýöne men häzir plan diýsem ýalançy bolaryn men şo wideony täzeden göräýerin ýenede. Ýöne maňa aýdylan zat men eşden badym aýdym. Maska bardy maska ýaşulyň maskasy ol ýa gara o aňyrky oglanam gapdalyk bir oglan çykdy kelesini görkezdiň onda maska bardy onam gördüm men. He he bir gezek bir wideo goýupdyr şo eşekçi diýeniň. O Eýrandamy, Turandamy, nirededir tuwaleý çyrpdyr, aňa Balkanda tuwaleý tur diýip jaýlary, toý mekanlary ýykdy, ýene näme etdi diýip. Eýranda, Eýranda. Eýranda bolsa ýok. Gördüm o wideony. Sende kim gürleşse, gürleşse hökman ýa saňa seni promo efir ederler, ýa bolmasa şo adamyň yzyna kgb-çiye, milisiýa, orunbasşiýa näme sebäpden?

Ony halk biläýmese men bilemok. Iki şahsy bilýär. Halk gorkýar, köp adam gorkýar mundan. Aý nätdiň aý senem. Ýüz ýetmiş bir sany ýetmiş bir sany gorkýar. Türkiýe bize. Mysal diýip. Ýa bir topar adamam teswir ýazyp otyr. Gaýrat edip neme etseňizle şu şatlykdan gorkýaňyzmy ýazsaňyz. Hakykatdanam siz we siziň töweregiňizdäkiler şatlykdan gorkýarmy? Gorkýan bolsa näme üçin gorkýa, gorkmaýan bolsa näme üçin gorkanok, şatlyk gorkular ýaly birimi? Şol taýdan kim poltergeýstmi diýsene. Şatlyk sen şuňa jogap bersene Şatlyk sen medeniýetli bolalyň diýýäň ýaşlar görýä bu wideolary diýýäň sen öz kanalyňda goýýan wideolaryň medeniýetlimi diýip soraýan. Haýsy wideo medeniýetsiz? Şoňa jogap bersin başda. Şahyk sen Türkiýä gelgin gows diýip aýdýar Gaýgysyz Atabaýew. Planymda bar nesip bolsa. Şatlyk seň kuratoryň Ak Welsapar bolsa seni çagyryp näme üçin şoň buýrugy esasynda işleýäň diýip soraga çekmedilermi? Ýa indi bir mutda indi şu ak gül satar diýip şoň nomuryny goýdular-da, onda men muňa jaň etdim-ä, meň gylygymy bilýärler-ä hemme kim, men alýan bir nomer bolsa boldy, şapyrdadyp jaň edýän-ä, watsapdan jaň etdim. Jaň etdi, ak gül satar senmi diýdim-ä, göni. Onda sen kim diýip ýazdygy maňa. Menem goňşymy unutdym, men Şakyk diýdim, sen meň kuratorym diýdim, meň bilen bir habarlaşsana agam diýdim, haýyş senmi diýdim, gulaga tutyşdylar tapyr-tupur edip. Häzir şu taýda bir zat diýsem başga tarapa çekerlerdä. Ýöne men watandaşlar siziň käbir bolşuňyza düşünip bilemok. Meselem siz şatlygy şeýle bir pozisiýa goýýaňyzda şatlyk üstünde bir adam ýaly hemme zatdan habary bar, hemme zatda eli bar diňe habary ýok.

Bu nameni bilýäňmi? Gurşut han diýýämi, Nury diýýämi? O çykýa ýutuba, onuň maşgalasy, çagasy Türkmenistanda. Çykýa dana şu zoom protestini geçirýä edýä öz arzyny aýdýa. Olara hiç zat diýileni. Ine näme üçin sen şolaryň öýüne baraňok, beýlekileriň o barýaňda. Şu adam saýlaýamy näyligi? Buňa deýiň, buňa deýmäň. Atlyk. Hä. Şol wideoda Hä. Sen näme üçin şoň bankda işlänini aýtmadyň? Bankdaky pul ogurluklara gatnaşanyny, şo ogurluklarda rol oýnanyny, zadyny. Tutuş maşgala bolup döwletde korru gaty uly, gaty aýylganç korrupsiýa işlerine baş goşanlarnyklaryny. Ady belli şolaň maşennik korrupsionerdigini tohum tiji bilen näme üçin şu zatlary aýtmadyk. Kimiň kini? Farhatmy? Farhat. Dogrymy aýtsam men o zatlaryny bilemok. Menden soraýan mende hudaýmy diýera ol Sapar Ekleň hudaýymy opiska çykaryp dura Allatagalla opiska çykdy diýip. Şoňky ýalak etdiňiz. Ýöne biri saňa şeý diýä näme üçin şol Farhat baradaky hakyky maglumatlary şoň maşgalasy bilen bile özi şol korrupsiýa çümüp şo taýda halkyň döwletiň puluny hezil edip talandygyny mesliginden näme etjegini bilmändigini şo zatlar näme üçin Aýdaňyzok, şo zatlary näme üçin gizleýäňiz? Farhat Moskwada okan her kimiň çagasy şol döwürde Moskwada okap bilýämi? Nähili adamlaň çagasy Moskwada okaýa bir, iki, Moskwada okap gelenden soň nirelerde işledi, nähili korrupsiýa işlerinde esasy rollaň birini oýnady? Üç, Kakasy kim? Kakasy nähili korrupsiýa sokuşlyklarda zatlarda boldy? Nähili korrupsiýa işlerinde masgara boldy? Şu zatlary şu zatlary aýdyp şeýle motiwde görkezseň Şatlyk men saňa aýdyp otyr ýekeje mysal berdim ýekeje mysal ýönekeýje mysal Farhat maşgala baý maşgala kakasy baý adam. Köp korrupsiýa işlerinde rol oýnan adam, kakasy. Soň gutaryp gelenden soňam kakasynyň arkasy bilen gowy işlerde bankda işleýän oglan. Bankdaky pul uruşluklarda korrupsiýada esasy rol oýnan oglan. Puly depip gelen oglan şol oglan. Belki siziň aýdýanyňyz men oň tarapyny çalamok. Bäý, o meň üçin duşman. Ýöne belki siziň aýdýanyz ýalan bolup çyksa, onda näme? Ýalan diýip subut et şony. Ýalan diýip subut et şony, men goýaýyn şul işi. Bir duşmanyň azalýa. Sen meni duşman hasap edýäň-ä. Erkek ýaly goýýaňmy şul işiňi? Hawa, goýýan şul işi. Söz berýäňmi? Söz berýän. Erkek ýaly, Eger şul işi goýjagyň çyn bolsa, men saňa sud edip görkezeýin. Belki ýalandyr. Belki dogrudyr, men ondan biljek däl. Menem goýjak, diýýär Şatlyk garjylgyny. Ýene bir aktiwistimiz, şu kanalyň esasy agyr artilleriýalaryndan Skif, menem goýjak diýýär. Üç sany adam, üç sany duşmandan Halas bolýaň. Eger şul işi başarmasaň Şatlyk, menden aýyplaşma. Gaty erbet wideo goýjak sen barada taýýarlap. Eger şuny şeýdip subut edibilmeseň Şatlyk. Bolýa. Oňa ana şertiňe razy. Şatlyk, sen meni tanaňok. Gynansaňam. Tanajak bolaňok. Seň şeýle bir häsiýediň bar, sen bir Gün çykyp duran bolsa biri saňa şu Gün diýse bara, Günlik görkezse. Ýok, Aý diýen. Hawa. Sen şony kabul edesiň gelen. Sen psihologiýany okadyňmy? Robert Kiyosaki Kawasakiniň bir kitaby bar, eşiden bolsaň. Biedny papa, bogatý papa diýýär. Baý atam, garyp atam diýýär. Şonda ol şeýle bir sözi bar. Özüňi tutdurma diýýär, goý deýin akmak saýsyn seni diýýär. Şonda öňe gidersiň sen hemişe diýýär.